zareo manatitra demo. Ny artista ihany le vao tsy tadidiny ny sketch dia miteny izy hoe anareo izao e! Dia mihira ny olona e! Za amin'ny sketch ko tsy afaka manao mihitsy hoe teo tsika mba miaraka amin'ity blagy anankiray ity e! Nisy fotoana aho nitsangatsangana. Azonareo. Ny artista koa aya vao misy olona tiany ao amin'ny public dia alohan'ny hanomboka an'ilay hira izy dia miteny hoe c'est pour toi bébé. Dia mifantoka ilay sipa dia zakany amin'ny farany. Dia androany koa za te hanao an'izay e. Tady sipa manja io a sy zao a. Ndao moa dia ataontsika hoe misy sipa manja, ataontsika hoe lasa izay manao paozipaozina tsy manam-bady. Ah, izay olona tondroiko eto sa manao paozina tsy manam-bady izay a. Ataontsika hoe ndry ohatra, ndry eo afovoany eo a. Ahh miala tsiny amin'ny vadiny fa zao ve ny poziny dia manambady dia zao ilay fandehan'ilay izy ah alohany hanao blagy aho zany ah dia ataoko hoe c'est pour toi bébé dia la mandritra an'io blagy io izay paroles ataoko manao hoe ahh zay ah mba ataovy kely aloha jerena ange. Kaiza micro me micro eo ne le tsy manam-bady. Kaiza manao tsara hoe ah. Ah, mbola tsy le any tanàna ka le eto fotsiny aloha. Le ah emotif fa tsy le fin de soirée. Zay ah. Ao. C'est pour toi bébé. Voilà. Dia isaky ny sketch ataoko eto, plus mandroso ilay sketch a, plus ndry manao an'izany satria touché ndry amin'ilay sketch a. Koa vonona. Ao sivy kely iray farany aloha. Voilà. Ah, nisy fotoana za niaraka tamina makorelina, c'est pour toi bébé. Dia dia lafo be izy, c'est pour toi bébé. Fa Zandro any rahasoa anareo miresaka vehivavy a satria zany no tena olan'ny olona mahatonga ny olona malahelo. Misy olona zao mijery matoa ianao mijery an'ity emission ity androany de tsy manambady ianao zay. Fa satria va? Za mbola tsy naheno sipa mihitsy miteny hoe. Za mividy robe milay be dia hijery télé ao tanantsika. Fa misaotra anao manaraka an'ity fa raha tsy manaraka ianao perte fotsiny aho nankaty. Dia izay ilay izy fa misy anona anankiray tsy haiko hoe astuce anankiray mba ahafahanareo mahafantatra hoe ohatr'izao ny atao hoe sipa faka vady. Trotra fotsiny ilay izy ary azo tester-tsika amin'izao andro fety izao. Rehefa tonga ny andro fety be olona be dia tsy maintsy misy mandona ny vadin'lah foana. Misy olona izany tonga handihy, misy olona tonga hanala dia misy olona tonga handona ny vadin'lah fotsiny eo amin'io fety io. Dia izay ny ahaizana azy hoe fankavady vao ilay voadona ny vadin'lah dia miteny hoe oay izaho no domin'ny iny dia ianao miteny hoe io zoky iny ve? Tairo anaovako azy. Dia ny ahaizana azy hoe fankavady efa miteny hoe ah avelao an izany chérie a. Izay ny atao hoe sipa faka vady. Fa tsy ilay hoe ataovy mihitsy e! Ataovy e! Dia ianao te hiteny hoe f'inona ny ataoko amin'io? Tazomy aho! Izay ny ahaizan'ny olona faka vady. Izao koa mirary soa ho anareo, mirary anareo hahita vady fa izao aza marina, aza malahelo koa nareo fa matoa nareo ao an-trano amin'izao fotoana izao Dia tsy manam-bola hivoahana, izany hoe mahantra nareo. Fa aza matahotra nareo fa tsara be izany mahantra izany, raha te ho ela velona nareo a, dia mila mahantra. Izany mpanankarena izany tsisy ambiance mihintsy, azonareo ny tiako tenena? Jereo, ra, raha te ho tanora lalandava mila mahantra, tsisy stress, tsisy hoe matahotra ny an-danitra. Jereo nge Christian e! Firy taona izy eo a, ohatr'izao foana, satria izy tsy miasa saina, azonareo ny tiako tenena? Tsy matahotra hoe ndany izy, milamina ny fiainany. Azonareo ny tiako tenena? Izaho ma-remarque hoe ny ny mpanankarena izany tsisy ambiance. Satria izaho nisy fotoana na ny namana mpanankarena dia nantsoiny aho hoe tongava aty lesy e! Milay be aty! Dia milay be ahoana hoa? Dia hoy izy hoe tsisy olona mihitsy, calme be. Dia hoy izy izany hoe tsisy ambiance mihitsy. Izay mila an'ilay fety ilay hoe hipoka be ato! Tsisy olona afaka miditra intsony fa tongava. Zany nenah no fety tena hitako hoe ambiance zany azonareo hoe miaraka amimpanankarena indraindray ohatry ny hoe tsy ambiance zany e. Misy fotoana zay ny haran'ny revy dia ohatry ny hoe vao may arakaraky ny iarahako aminazy vao may aho mi-deprime. Ny haran'ny revy zay a. Ny haran'ny revy zay dia mividy bouteille ana whisky izy. Dia un million d'arary le whisky. Dia hozy izaho hoe azafady indrindra ho'a fa izaho tsy misotro toaka, lafo noho ny hofan-tranoko. Sy ireo bouteille-na un million d'arary izany kosa misy douche WC ao anatiny ao. Miaraka amin'ny terasy kely, cuisine. Azonareo zara rapport amin'ny fety, izaho tsy dia tia fety loatra. Fety ilay fotoana hihatsaram-belatsihy. Sady izaho isaky ny mamonjy fety dia tsy maintsy taraiko foana satria izaho tsy manana tomobile. Zay mahatonga anay hoe alohanay mijery télé mijery ary zay zao amizao fotoana resahantsika zao mijery anie ny olona ao an-tanàna amizao ary lasa satria zay tsy manana tomobile am fetim-pianakaviana manko mitovy foana ah misotroa e misotroa e misotroa e vita amizay le izy avelao any fa avy eo tsika miara-mody e dia maka ny tomobilany daholo ny olona dia la irery sisa ny tavela eo Dia ny olona anankiray sisa miandry an'lah miteny hoe, Misy malalaka ao aminà ilay kantonina an'lah manana taomobila ilay voavaovao ilay voampanan-karena tamin'ity taona ity. Fa misy lalàna kely fotsiny alohan'ny hiakatra ao amin'ny taomobilako. Lalàna kely hono efa avoaka ny taratasy ny tonga hatraty amin'ny tany aty. Tsy mahazo manakatona na varavarana mafy be, mamafa tongotra alohan'ny hiditra, tsy mahazo mikitika radio raha tsy miara-minà, tsy mahazo misakafo ao anatin'ny taomobilako, dia tsy mahazo mievina satria corona virus. Raha ny tiako tenenina dia. Ela miteny ah eh afaka arahanay doholy zany de lahy efa ndeha hanokatra varavarana eo de ozy izy hoe de za tsy mitondra olona mamo mora kely ny ahaizana hoe tomobile avy eto Antananarivo izy tomobile avy any aminay za avy any Morondava de mirary fety ny olona any Morondava zay manana canal sat afahany manaraka an'ity za avy any Morondava de mora fantatra kely satria zay any aminay ah Ary ohatran'ny hoe somary be fihetsiketsehana kokoa noho ny nareo. Mora kely ny haizina hoe tomobile avy eto Antananarivo iny dia hafa hoe ny tomobile ny olona avy any aminay. Tomobile anareo eo vao tonga dia misoratra hoe fahasoavan'ny Tompo e! Alalaa. Tahian'Andriamanitra. Alalaa. Vavaka ny nazahoako an'ity. Fa ny tomobile any aminay. Tellement izy ni galère vao nahazo azy ça se comprend ameo lala Rambo herim-po fa tsy lova tsika de anakiray amizay le efa ohatr'izao manko ianao de tsy maintsy manana safidy anakiroa ianao soit ianao mandeha mamangy havana Dia za tsy dia tia mamangiavana satria tsika rehetra samy manana le tantine anankiray ny ataoko haingantaingana rehefa tapitra le tsika rehetra samy manana le hay moramora ihany e tsika rehetra samy manana non tsika rehetra samy manana an'iny tantine anankiray iny an le tantine anareo le te te hafantatra an'izay zavatra misy rehetra rehetra Ianao vao mifampiresaka kely hoe ah fa tsy mety le nataon'i Tony iny, aiza ve lesy de tonga de nifetahany le tsay nefa le tsay efa naloantsika ny volany dia izy tonga avy any naninona Tony? dia ah Tony izany nifetahany lesy iny, f'iza moa le Tony e? ta i tantinanareo iny ilaina ianao ilaina izy miteny fotsiny, dia izany tsy itiavako an'iny tantine iny isaky ny fety izao tonga avy any fa teneniko hoe tsy tiako izany an, Fetson'i tantine anay ana benina kely. Dia ao toy an'o za ve dia manao tarehy ana benina kely? Nareo efa teneno eo ho avy eo benina kely dia za no hitanareo. Dia tsongoiny elah dia ah io benina kely eh eh. Dia hitanao koa ny zavatra fazaran-dratsin'i tantine anay koa ity fazaran-dratsiny faharoa ilay rehefa miteny ah dia tiany arahana foana ilay zavatra tenenao na tsy hainy akory ary ny tohiny. Ohatra isika anandrana Christian teneno hoe Aah tratry ny fety ianao Sombiniaina ameko vola ref veo ohatra. Tratry ny fety ianao Sombiniaina. Dia andraso aloha izay izy raha ohatra hoe tsika samy tsiky fa ataovy ohatran'ny hoe za zany tantine anay a dia izy benina kely tsy nao hoe manendrika azy kokoa dia teneno hoe tratry ny fety ianao Sombiniaina ameko vola ianao ref veo dia zao ny ataon'ny tantine anay. Hay fo. Dia songaina ny tena songaina dia omeko vola ianao rehefa avy eo. Kobonareo re ny olona ireny. Tsy any akory ilay izy dia forcer fotsiny. Za moa rehefa efa miteny aho dia mijanona tamiko dia hoy za tohizo e! Ataoko ianao maillole. Rehefa fety ohatran'io koa dia efa mamonjy fety elah a! Raha mankany amin'ny boite dia tsy maintsy misy hoe misy clip ety a! Dia misy hira ao ambadika ao a, dia tsy maintsy misy bandy kamala mamimamy foana miteny hoe mifanaraka le. Raha mamonjy karaoke ialahy a, dia izy any ahaizana azy, ireny le gros beauf le tsisy ilevana azy e. Ialahy vao mamonjy karaoke miaraka amin'ny tonton ialahy a, mihira izy anananana nana, dia avy eo efa tapitra le hira dia zéro trente trois zéro, dia lazainy fa tsara be iny blague-ny iny. Maranatha. Zay mahatonga anah tsy te hiaraka am fianakaviako tsony be ma mbola be de be ny antony fa raha ny amaranako azy fotsiny a de nofinofiko tam mbola kely a tsy hanao humoriste a fa ho vahiny any atrann olona satria za ma remarque hoe vahiny any atrann olona a mbola tiany ray amandreniko noho zay Za miteny anazy hoe za oa te hihinana loaka hafa tsy manamboly tsika fa vo misy vahiny loaka hena trano mipirina de za zavatra vidina ao antrano ao natokana ho any vahiny daholo ohatra anakiray vidy canapé izy de tsy azo ipetrahana hono fa ipetrahany vahiny za maninona ka natao tany antrano vahiny tany farany enao lasa maty kamo tsy fidiny satria fatanao fa tsy ho anao io fa ho any vahiny fatanareo tam bola kely inona nahaizinao hoe nahazo Hugo le olona ao ampianarana mitondra eau glacée izy mianatra dia misy anaky roa dia ny iray sotroiny dia ny iray anao dia teneniny hoe aza toa hofana a! tsy mamanay manko le ran'ivon'olona tsy manana frigo mipetaka ao fa ny zavatra rehetra ao a ny sasarany anie ny ho an'ny vahiny tonga avy any ny vahiny milaza tsy manam-bola izy tsy maintsy mividy coca izy na fanta dia ity tsy azoko mihitsy misy vilia anakiray eo dia sokafany le biscuit dia ararany eo matetika dix huit petit beurre Dia za amin'io an, non seulement izy efa manam-bola nafeniny an, mbola za forceny hiray tsikombakomba amin'azy. Hoy izy hoe revô tonga eo ny vahiny dia ataovy ohatran'ny hoe efa mahazatra antsika izao. Tsy haiko mipelipely koa ianao fa ataovy ohatran'ny hoe zatra. Tellement izay tsy zatra an, manao zatra izay fa zatrana film gasy. Dia raisiko ary ilay biscuit fa mahazatra anay ity. Rehefa ao amin'io fisakafoanana io, ialahy vao manomboka maka fy an'ilay biscuit dia. Ndana amzay hivoaka fa miresaka ny olodehibe eto tsy miresaka zany hoe fa mihinana de la avoakany any antokotany any de zay vao fatako hoe fa maninona misy ny dix huit petit beurre hoe fa maninona atao dix huit petit beurre dix huit ny ao anatiny en fait mba afahanao zazakely refa aty alavitra mamisavisa hoe firy ny ambiny zay ny anarana matematika any ampianarana ny ala valo folo sisa de misy fotoana manko amininy refa lasa hono le vahiny a zay vao mahazo mihinana de tellement zay a zatra anzany a. Nisy fotoana kay ilay vahiny nandeha kay izy an, nandeha mi-pipi. Izay tsy nahafantatra. Tonga izay dia en mode sauvage, niakatra teo ambony latabatra, sady mihinana biscuit, misotro jus. Tonga avy any tampoka ilay vahiny dia nifanatratrarany anay ohatry ny ilay amin'ny film reny hitanao hoe ilay biby mihinana olona dia mitodika tampoka eny. Asiako ohatra ho anareo dia ohatra ho an'olona ity, mihinana, mihinana, mihinana, mihinana dia misy miditra tampoka hoe. Hay aty ambony aty ny ande an. Hambeanao azy amle cote aty. Raha azoazonareo saretsaina minde mitodika le an anareo. De misy teknika anakiray niraisantsika retraretra tam mbola kely raha te hinana enao a raha te hinana le biscuit a de mihinana enao fa vatom cote anle vahiny ato de maka enao de mamanao miteny avelao hivahanle vahiny de le vahiny miteny hoe